Ez vê civata we taybet bînim, ji ber ku ez mêzên im, hinek ji nîvîşkê keda min pêş we ve ê naskirin û dema ku ez va pirtûka halo gor karîbûna me û saziya me yektiya roşenbîra halo pêşî we diyar dikin, rastî min re cihê sermindayiyê û şanaziyê ye. Bi demê re nirxê dîrokên min re mestir bû. Çawa? Nirxê xwendinê, nirxê pirtûkê, çiqas heye di nav gela de,

Tiştê ku ê me xelkê kirinê ê xwe heta em bikin, em vegerîn xwe tiştekî gelekî zehmet e. Ji bo wilo jî wekî lêkolîn van, wekî dîroknas gelekî zehmetiya dibînin. Îro çalakiya me yekî dîroknas bû, ji endamê Yekîtiya Rewşenbîr re bû, mamoste Biradostê Mîtanî bû. Ked û xebata wî di vî mijarî de û di vî dîrokê de Pir heye. Îro behsa sê pirtûkên xwe kirin. Her sê pirtûk jî girêdayê dîroka kurdan ji destpêkê de heta dema îro. Bi rastî jî ew ciyê yanî pîrozbahiyê yê, ciyê şanaziyê yê ke em îro wekî kurd em dîroka xwe yê rastî nas bikin û em tiştê ê dijmin ji me birî yan em bên kesên desthilatdar ji me birî yê

û xebata min û keda min. Bi rastî ez gelekî geşbîn bûm, ez kêfxweş bûm. Dema ku min naveroka her sê pirtûkê xwe ji mêvanê xoşewîst re min gotûbêj kir, pirtûka min a yekemîn ya ku xwe bi sê pirtûk anîbûn min a şîva kirin. Lê pirtûkê min pênc çap kirina û zêdeyî sihî neçapkirî jî hene. Pirtûka yekê min ji wara naveroka wêna Hinekî min zelal kir ya be wa be île tarîx li kurdî qedîm li ser dîroka kurdê kevnar çi dewlet çi împeratorî çi stato ava kirina. Pirtûka min ya duyemîn kurte dîroka gelê Rojhilata Navîn. Mebesteka min ji wê pirtûkê hebû ez rastiya netewa di vê herêma Rojhilata Navîn de bidin xuyakirin. Her netewek ji kengî ve li vir e. Ji ber ku hingî em miletê kurd, Di ragihandinê desthilatdara de û rejîmê dagirker de dihatin xuyakirin em bê dîrok in, em bê xak in, em ne netew in, hineke em dikirine mixabin nejadê ereb û hineke em dikirine faris û ji xwe tirke em dikirin tirkên çiya min jî bersiva va kiryarê ne mirovahî min de.

Yanî Behr Qezwîn û Behr Eswed e navê wêne Berzex e yanî parçeyeke ji Kurdistanê. Wekî dî jî Berzex dibê bergeh di Kurdî de yanî cihê rehatiyê, cihê xweşiyê komek ji gotar û nerîn û dîdarê min bûn û lêkolînên min vê pirtûkê de. Ez behsa gotûbêjê mêvana bikim bi rastî nerînên we, axaftinên we, Pêşniyarên wan hemû ji min re bûne hêz, hemû ji bo re bûne geşbîn. Ji ber min diçe evê ware dît ku alîgirê lêkolînên dîrokî ne û piştgir in û nirxê dîroka xwe ya kurdî nas dikin bi rengekî gelekî geşbîn û serfiraz. Ev ber dilê min ev çalakî pêk hat û ji xwe weke min gotî ez spasîya Yekîtiya Rojhilatê ya Rêmezîrê dikim ku wa pirtûkên min çap kiribûn di riya çapxana Şilêr re. We wiha anîbûn û me diyarî jî ev pirtûk dan. Şêst pertûk diyarî niha me dana mêvana.